Jina u l-Morales għanna toroq differenti ta' kif naslu għall-istess target. Eżatt. Mhm. Pero, naqblu, naqblu f'ħafna affarijiet. Taslu mod differenti.
Fis-sens li per eżempju, aħna lek inħobbu insemmu ħafna li kell naturali. Mhm. Jekk inti ħadd tuffiħa, x'inhu ma l-ingredienti li fiha tuffiħa? Mhux hekk tuffiħa.
Mm.
Jekk jien ħadd pakkett u qed nara biżibilju kuluri u ingredienti, ħajoqtolni għax ħadd pakkett le. Però magħmul fix-xjenzi apposta. Tajjeb? Food sciences jgħidulhom dawn. Illi dawn il-kumpaniji, speċjalment il-kbar, ikollhom tim ta' xjentisti. Mela. Kif ħa nagħmlu dal-prodott illi once illi Mark Morales ħa waħda minnu jkun għad it-tieni, it-tielet, ir-raba' u jekk jista' jkun ma nagħmluhx kuntent qabel ma jkun spiċċa l-pakkett kollu? Sewwa. Taf fiex jidħlu dettall, sorry Karl, jidħlu anke f'dettall ta' Il-gidma, il-crunch, kif inti tħoss. Mela, u kif tiftaħ għal-riħa li ħatoħroġ. L-aħħar mistoqsija x'du mmorru nsajru. Għatni li intu, però mod l-istess imma differenti. Jiena nista' nagħmel training u ma nagħmilx dieta u jiena nista' nagħmel dieta u ma nagħmilx training. Mela. Kull pass, kull pass il quddiem huwa tajjeb. Jekk bħalissa ma tagħmel l-ebda minnhom u tagħmel waħda minnhom pass ta' ġgant il quddiem. Jekk biż-żmien iddaħħal it-tieni waħda, żewġ passi ta' ġgant il quddiem. It-training però mhuwiex għaż-żaqq biss, it-training huwa għall-moħħ, għall-ispirtu u anke għan-nies ta' madwarek. Li tagħżel ikel u mhux ieħor qed tassigura lil sħabek u lil tal-familja illi jekk il-bambini tanka jiġu bżonnok ħa jsibuk għax inti saħħtek qiegħda aħjar. Sew. Il-probabilità, iċ-ċansijiet illi inti tkun iktar b'saħħtek. Għax tagħmel l-exercise ukoll sew huma ħafna ogħla milli xi ħadd ma jagħmilx pjan tal-ikel sura ta' nies u ma jitrenjax. Issa, il-ħajja hija logħba ta' probabilità. Waħda Mark kemm hu sabiħ li jkollok kollox, il-proprjetajiet, il-familja, relazzjonijiet. Imma dawk xorta hemm jibqgħu.
Biex tieħu ħsiebhom u biex tgawdihom, trid tara li saħħtek hija tajba. Mhux hekk, issa li għandek ħafna flus.
Li għandhom il-ġid kollu tad-dinja ma jbatu biex jaqbtu l-azzu jtellgħu kalzett. Sewwa. Mela jiena laqqas flus nista' nitla' fuq ajruplan pereżempju. Għandi tant flus, nista' Nirtira u mmur indur id-dinja, ma qatt għandi saħħa nitla' fuq ajruplan. Jew biex ġibt dawk il-flus kissirt ta' saħħtek. Imma issa qatt mhu tard jekk għadek ħaj. Qatt ma tard, imma tajjeb li nitgħallmu minn nies li. Anzi, ħa ngħid oħra, jekk għandek ħafna flus issa ċans li tirtira u tiffoka fuq saħħtek. Mela. Mhux qed tgħid.
Mela.
Issa qabel qabel qabel ma ninsa. Ma nistgħux niġu hawn u nsellmu n-nervous system, is-sistema nervuża tagħna, u nsemmu l-hormones mingħajr ma nappellaw lil dak li jkun illi jagħmel tests regolari biex fost l-oħrajn jiċċekkja t-thyroids. Jista' nistgħu noqogħdu attenti għal ħafna affarijiet. Jekk naraw illi l-hormones prinċipali tagħna mhux qed jaħdmu sew, dik hija logħba li qed tintlagħab kontrina. Tajjeb, qisna qed nilagħbu logħba futbol ħdax kontra sebgħa. Iċ-ċans li nerbħu b'sebgħa min-nies hija tqila. Mela naraw illi l-hormones tagħna qegħdin f'posthom, dejjem nieħdu parir mediku nagħmlu t-testijiet li hemm bżonn, Għax speċjalment it-thyroid hija waħda mill-aktar hormones fundamentali biex.